Siwmai sydd â chi, dwi'n gobeithio da chi'n ansaf gan iach. Diolch yn fawr am eich ymuno yn y fideo hwn. Mae hyn yn fideo yn y fath o'r darganfod profiad, sef dwi ddim yn sicr os dwi'n mynd i gyflawni fy amgen ar y dechreuad o'r fideo, ond dwi'n mynd i amgeisio i wneud hyn, ac Felly, fan yma, dwi'n mynd i ymgeisio i gyhoeddi pecyn NPM. Yn gyntaf, beth ydy'r NPM? Wel, ar ochr de, yr hyn ar yr wefan swyddogaeth o'r NPM, ac yn syml iawn, mae'n rheolwr pecyn ar gyfer yr llyfrgelloedd yn yr iaith rhaglenni JavaScript ar gyfer Node.js. Felly os ydyn ni eisiau i adeiladu rhyw fath o'r app sydd yn defnyddio'r er, iaith JavaScript, ac os ydyn ni'n eisiau i defnyddio y llyfrgelloedd sydd yn cydwerthydol gyda'r iaith JavaScript sydd ei hunain wedi ei ysgrifenwyd yn yr iaith JavaScript, wel, rydyn ni'n gallu defnyddio yr NPM, yr rheolwr pecyn Node.js, os rydyn ni'n yn rhedeg yr app imion yn yr amgylchiad o'r Node.js, sydd yn aber periant ar gyfer yr apiau ysgrifenwyd yn yr iaith JavaScript. Felly, yn atrych na dim ond yn defnyddio ac yn llawrytho'r llyfrgelloedd JavaScript oddi wrth yr cadwrfa NPM, rydyn ni'n gallu ysgrifennu pecynnau gwreiddiol ac yn ei uwchlwytho ac yn cyd-ymroi i'r cadwrfa ar gyfer NPM. Felly, rydyn ni'n gallu cyfrannu Ein codiau tarddiad gyda'r eraill hefyd, er enghraifft ar yr cadwrfa fan yma ar gyfer NPM os ydyn ni yn archwilio ar gyfer yr eddyliau perthnasol i'r gair Welsh neu Cymraeg. Mae deuddeg ohonynt wedi eu darganfywyd. fel hyn. Felly, er enghraifft, os ydyn yn morio i'r erthygl yma sydd yn galw lliw, mae'r erthygl hyn yn ei ysgrifennud yn yr iaith o TypeScript sydd yn tafodiaith o JavaScript.

ynglyn ato fe, a rydyn ni'n gallu clicio ar yr cysylltiad fan yma, fel hyn. A dyma'r er, dudalen gwybodaeth ynglyn at yr eddyl ar yr wefan github.com. Ac mae'r hyn yn

Nawr os ydyn ni'n mynd yn ôl i'r wefan ar gyfer npm sef npmjs.com ydyn ni'n gallu yn torchi i lawr i'r botwm fan yma i brofi ar y sypyn rhedeg fan yma Nawr, os rydyn ni'n yn lido yr cod wedi ei alysgrifiad i mewn i'r tociad bwrdd, fel hyn, ac wedyn pwyso ar yr botwm i redeg, A dyna ni. Dyma'r archmyniad o swyddogaeth neu ffwythiant yn y llyfrgell yma. Os ydyn ni'n yn edrych ar archmyniadau, mae'r hyn yn edrych fel yr codiau lliw ar gyfer y terfynell ANSI oedd wedi ei defnyddiwyd yn yr 1980au a'r 90au Mae'r er, erthygl fan yma yn esbonio yr codau hyn fan yma. Er enghraifft, os rydyn ni'n yn cymharu y cod ar gyfer y lliw coch, mae'r hyn yn dydym dydym 1B ac o'r petal confach 31M ac yn ôl ar yr sypyn rhedeg, mae'r hyn ar gyfer yr

Felly, yn yr un fodd fel y person fan yma, yr yn gallu cofrestru am rad ac am ddim, ac yn yr, yr yn gallu i'ch llwytho ein llyfrgelloedd JavaScript cod tarddiad agored hefyd i mewn i'r cadwfar hon. Felly os rydyn yn mochleuo yn ôl i'r prif dudalen, ac yn edrych ar yr prisiad o ddefnyddio y wefan hon. Felly ar gyfer yr awduron ar gyfer pecyn neu gyhoedd neu gyda'r y trwydded cod tarddiad agored, sef y cod tarddiad ysgrifennid dan y trwydded agored, mae'r hyn yn rhad ac yn ddim. Ond, ar gyfer eraill, er enghraifft fel yr creuwyr unigolyn neu'r y cwmnïau neu carfennau sydd ddim yn angenrheidiol yn eisiau i cyfrannu eu cod tarddiad fel cod tarddiad agored, mae'r hyn yn costio 7 doler y mis. Felly yn y fideo hwn, dwi'n mynd i greu y begin i uwchlwythio ac wedyn dwi'n mynd i cofestru i mewn ar yr wefan hon a chawn ni'n gweld sut mor llwydanus y fydd hyn. Yn gyntaf mae angen i ni i gofestru ac felly dwi'n mynd i gwneud hyn drwy biso ar y botwm fan yma i llofnodi i mewn, neu uwch llofnodi fel hyn. Nawr, dwi'n mynd i lenwi y blychau fan yma, ac wedyn i glicio ar yr blwch gwirio fan yma, ac wedyn y botwm i greu y cyfrif fan yma. Nawr, mae'n angen i dylysiadu neu gwiriadu yr cyfrinair ac maen nhw'n wedi danfon yr intro cyfrinair i'r e-post ac mae'n angen i ni i mewnbynnu yr intro cyfrinair ar bob llofnodiad. Felly nawr dwi'n mynd i wirio fy e-post ar gyfer yr intro cyfrinair fan yma. A dyna ni. Dyn wedi mynd fyny ar un dro gefn ar ac nawr dyn wedi llofnodi i mewn yn llwydanus ar yr wefan npmjs.com. Felly nawr, os rydyn yn torchi i lawr, rydyn yn gallu gweld mae'r mwy na 2 filiwn o becinau A dyma rhai ohonynt fan yma. Felly y cam nesaf yw i creu y pecyn i gydymroi, sef i uwchlithio i'r wefan ac wedyn i gyfrannu gyda'r eraill fel y cod tarddiad agored. Ar gyfer hyn, y gyntaf, pecyn neu edl, mae gyda mi y syniad o greu rhyw fath o'r ffwythiant i ddychwelyd y amser ac hefyd y dyddiad cyfredol yn yr iaith Gymraeg. Felly ar gyfer hyn ar y hwment, dwi'n nawr ar fy plegell cartref yn y gythred cefndrefn Linux gyda'r dosbarthiad.

Ac ynglŷn â'r enw ar gyfer y pecyn newydd, mae'r hyn yn angen ei fod yn unigryw ar yr cadwr far npm, felly mae gyda mi y syniad o'r rhyw enw fel Cymraeg gysylltnod dyddiad, UELSH gysylltnod DATE, felly os dwi'n yn archwilio ar gyfer yr enw hyn, ar y wefan, dwi'n yn gallu gwirio a ydy yr enw hyn wedi ei defnyddio o blaen, fel hyn, ac nac ydy, ac wedyn beth am heb y cysylltnod, ac nac ydy hefyd. Ond, wedi dweud hyn, os ydyn ni'n yn archwilio ar gyfer eddyl yn iaith arall, er enghraifft, os ydyn ni'n yn edrych fan yma, Mae'n yn tebyg, nid ydy ei angenrheidiol ar gyfer yr eddyl i fod yn yr iaith Saesnig. Rydyn yn gallu rhoi enw Cymraeg hefyd. Felly, ar gyfer yr enw o'r pecyn, beth am rhywbeth fel dyddiad? Felly, gyda'r dydym o becynnau, gyda'r er enw hwn, yr hyn yn gallu defnyddio yr enw dyddiad ar gyfer y pecyn hwn. Felly nawr, dwi'n mynd i greu yr pegell ar gyfer yr eddyl gyda'r er enw dyddiad fel hyn, MKDE ar bagle ac wedyn yr er enw dyddiad, ac wedyn dwi'n mynd i fotio imion yno fe fel hyn. Nawr, y cam nesaf yw i greu yr eddyl neu'r taflun neu'r pecyn ar gyfer yr dyddiad, ac felly rydyn ni'n gallu gwneud hyn drwy redeg y gorchymyn MPM gyda'r dewisiad i gychwyneddio, sef yr allwedd aer ENET fel hyn, npm gwacle i net ac wedyn i pwysau lawr y botwm doddiad. Nawr mae'r er meddalwedd wedi synhwyro yr hyn yn cyfredol yn yr plegell dyddiad ac mae'n awgrymu yr enw hwn ar gyfer yr enw o'r becyn neu'r eddyl neu'r taflun ac rydyn ni'n gallu derbyn hyn trwy pwyso ar y botwm doddiad. Neu, yr hyn yn gallu mewn osod un arall, ac dwi'n mynd i derbyn hyn, ac hefyd nawr mae'r er meddalwedd yn awgrymu y trodegaeth un dydym dydym ac dwi'n mynd i derbyn hyn. Ac nawr mae'n ein gofyn ar gyfer y disgrifiad o'r becyn neu'r eddyl ac dwi'n mynd i mynbynu y disgrifiad fel hyn. Felly, nawr mae'n e'n dweud mae'r hwn yn cynnwys swyddogaethau perthnasol i atgwrthrych dyddiad yn y gyfrwng Cymraeg, ac dwi'n mynd i pwyso ar y botwm dyddiad. Nawr mae'n awgrymu ar gyfer y prif ffeil ar gyfer y cod taddiad i fod yn mynegau pwynt JS ac dwi'n mynd i derbyn hyn. ac ar gyfer y gorchymyn i brawf holi y trwyddagaeth dwi'n mynd i adael hyn yn wag ar y cyfamser ac yr un peth hefyd ar gyfer y cadw'r far neu trysor far gyd ac anglyn at yr agwedd eriau yn yr aba periant archwiliad dwi'n mynd i mewnbynnu rhywbeth fel hyn Nawr mae'n dweud dyddiad ac wedyn Cymraeg ac wedyn Cymraeg hefyd yn y Saesneg ac wedyn dwi'n mynd i pwyso ar y botwm dyddiad ac dwi'n mynd i mewnbynnu fy enw fel awdur fel hyn ac nawr dwi'n mynd i pwyso ar y botwm dyddiad ynglyn â'r trwydded ESEC. Mae'n dweud Yn yr agwedd o'r swyddogaeth, mae'n ein cyfatebol i'r trwyddedau oddi wrth yr BSD, symlhawyd, ac hefyd yr MET, ond heb y iaith du angenrheidiol. Ar ôl yr arferiad Bern, a dyma'r yr amodau y trwydded hon ei hunain, Mae'r hyn yn caniatau y defnyddiad, yr alysgrifiad, yr amnediad, ac hefyd, neu hefyd, y dosbarthiad o'r meddylwedd hon ar gyfer unrhyw bwriad yn cynnwys neu heblaw unrhyw taliad ar yr amod mae'r hysbyseb hwn yn arddangos

ac nid ydy'r awdur yn ddirwydwy yn yr achos o unrhyw arholl neu difrod neu niwed ac ati. Felly, dwi'n mynd i derbyn yr trwydded ESC drwy byso ar y botwm doddiad. A dyma'r uh, manylion ynglyn â'r pecyn hwn

Fel hyn. A dyma'r er cymwysiad, yr un peth fel arddangoswyd o'r blaen. Nawr, mae'n angen i greu yr prif fel o'r efel yma, sydd angen i fod gyda'r enw mynegau.js fel hyn. Felly dwi'n mynd i agor y ffal trwy gylygydd fel hyn. Nawr, i mewn yn yr ffal yma, dwi'n mynd i allforio yr prif ffwythiant ar gyfer yr pecyn neu'r eddyl hwn trwy defnyddio'r gorchrych ar gyfer yr myddolyn fel hyn. Yn gyntaf, Mae angen i mewn fyny y arwydd ar ar gyfer y moddolyn a wedyn y llwybreddfodd ar gyfer yr allforio ac mae hyn yn cyfartalu i'r ffwythiant ac yr hyn gallu rhoi yr enw fel dyddiad. Ac fan yma rŷn ni'n gallu dim ond dychwelyd y llinell ar gyfer yr amser a'r dyddiad yn cyfredol, ond yn y cyfrwng Cymraeg, fel hyn. Nawr, i mewn yn y ffosiant dyddiad, a gyda ni, yr cod sydd yn gyntaf, mae'n e'n creu y gorrych ar gyfer y dyddiad gyda'r enw DT, Ac wedyn, mae'n e'n carchu y llinell oddi wrth y gwrchich hwn, ac mae'r hyn yn cynnwys y dyddiad yn amwell yn yr iaith Saesneg, gyda'r er taferiadau o'r dyddiau ac hefyd yr enw o'r misoedd fel M-O-N-T-U-E, u e d ar gyfer dyddiau ac hefyd J-A-N-F-E-B, M-A-R ac ati ar gyfer y misoedd. Felly, beth sy'n digwydd yw, wedi cyrchu yr llinell oddi wrth y gwrthrych JavaScript ar gyfer y dyddiad, a dyn yn defnyddio yr mynediad de rheolaidd gyda'r er, rhywbeth ffordd i alasodi, i alasodi yr enwau talfyrwyd hyn oedd wrth y Saesnig i'r Cymraeg, ac wedyn yn y diwedd yr ni'n yn dychwelyd yr un ambiwolyn gyda'r llinell, gyda'r er amnewidiadau. Felly os yr un nawr yn achub fy ffel, ac nawr, felly nawr os yr un yn achub fy ffel, ac nawr yr un yn gallu creu rhyw fath o cod tarddiad i galw ar yr ffwythiant hyn, fel hyn. Dwi'n mynd i creu y ffal gyda'r enw profi, fel hyn.

gorchudd, dychwelyd oddi wrth y gorchymyn neu ffwythiant i erfyn ar gyfer yr ffael fan yma sydd yr ffael mynegai.js yn yr un tegell cyfredol ac wedyn dwi'n mynd i allfynnu ar yr rhwylifordd yr allbeniad o'r gothrych, sef gyda'r yr enw opt 1, ac oherwydd, os ydyn ni'n yn atgoffa hunain, yn yr ffael mynegau.js, ydyn ni'n yn allforio fel y modolyn y ffwythiant. Felly mae'n angen i ni i atodi yr

ychydig ar ffeil hwn, sef profi.js, wel, beth sy'n digwydd? Cawn ni'n gweld. A dyna ni, mae'n ein gweithio. Nawr, mae'r er, ffythiant yn dychwelyd y llinell ar gyfer y amser ac hefyd y dyddiad. gyda'r yr enwau o dyddiau a'r misoedd wedi eu talferu yn y gyfrwng Gymraeg. Felly, wedi prawfholi hyn, dwi'n meddwl mae hyn yn barod ar gyfer uwch lwythiad. Ar gyfer hyn, mae angen i mewn llofnodi i mewn i'r wefan npmjs.com oddi wrth yr llinell gorchymyn, sef yn y terbynnell, ac rydyn ni'n wedi creu yr cyfrif. Felly, i fewn llofnodi, mae angen i ni i mymbynnu yr gorchymyn npm, ac wedyn gyda'r yr dewisiad i mewn llofnodi, sef L-O-G-E-N fel hyn, Ac wedyn mae'n angen i fewnbynnu yr enw y defnyddiwr fel hyn. Ac wedyn y cyfrif ar fel hyn. Ac wedyn yr e-bost fel hyn. Ac wedyn mae'n angen i mewnbennu ar unrhyw gyfrinair sydd wedi ei danfon i'r e-bost fel hyn. Nawr, yr hyn wedi mynd llofnodi yn llwydanus imiwn i'r wefan. Nawr, oherwydd rydyn ni wedi prawfoli yr strategaeth, rydyn ni'n gallu cyhoeddi yr pecyn yma, sef dyddiad, ac ar gyfer hyn, rydyn ni yn gallu rhedeg y gorchymyn NPM gyda'r dewisiad i gyhoeddi fel hyn, NPM, gwagliau, ac wedyn P, U, B, L, E, S, H, fel hyn, ac wedyn doddiad, A dyna ni, mae nhw'n wedi cyhoeddwyd i'r wefan. Nawr, ar yr ochr dde ar y wefan, os ydyn ni'n um, clicio ar yr eicon ar gyfer y defnyddiwr ac wedyn i dewis yr pecyn neu, A dyma fe, dyma'r y pecyn. Dim ond nawr wedi ei gyhoeddwyd. Nawr os ydyn yn dewis e fel hyn. Nawr mae angen i achwanegu rhyw fath o ffal ar gyfer y gwybodaeth. ac hefyd os ydyn ni'n yn llawfeddo ar yr botwm fan yma a rydyn ni'n yn gallu profi mas yr pecyn hwn trwy'r ysybyn rhedeg fel hyn. Ac felly, mae'n yma a rhywun yn gallu ychwanegu y cod fel i allbynnu ar yr rhwylifordd, yr allbyniad o'r ffythiant fel hyn, yr un peth fel o'r blaen yn yr ffeil profi.js, A dyma'r yr allbyniad. Felly mae'n yn, yn gweithio yn llwyddiannus hefyd ar y sypyn rhedeg ar y wefan. Nawr, y peth nesaf i wneud yw i creu yr fel darllenwch fi i gynnwys y gwybodaeth anglyn o'r pecyn hwn, felly yn yr pregell cyfredol dwi'n mynd i agor y ffeil fel hyn, darllenwch fi yn y prif lythrennau dot MD ac mae'r er fach llysiennau yn cynrychioli y geiriau i nodwyd i lawr ac mae'n ein galw nodwyd i lawr achos mae'n ein defnyddio ffyrdd o'r ffurfiodaethu yr destun sydd yn ychydig yn fwy brin neu arbedus na'r HTML. Felly fan yma ar y wefan ar yr ochr dde, mae gyda ni yr tudalen sydd yn arddangos yr cystrawenau sylfaenol ar gyfer yr nodwyd i lawr. Er enghraifft, os ydyn ni eisiau yr gosod lun o peniad i fod yn gosod lun 3 fel hyn, mae'n angen ni i defnyddio yr trefleg hunch neu stunch fel hyn. Wedyn os ydyn eisiau i menosod yr stoncyn neu'r ystang neu'r ardal ar gyfer yr cod tarddiad, rydyn yn gallu defnyddio y tryfflyg acen drom fel hyn neu y tryfflyg teiled fel hyn. A dyna ni. Nawr mae angen i ni i achub y ffeil. Ac wedyn, mae angen i ni i cynyddu yr dodegaidd hefyd trwy'r golygu yr ffel gyda'r enw pecyn.json fel hyn ac i cynyddu gyda'r y gwerth o un oddi wrth yr cyhoeddiad olaf fel hyn ac mae'n angen i a gofio hunain pan ydyn yn cyhoeddi i fyny i'r NPM, mae'n yn, yn cyhoeddi yr ffeiliau i gyd yn yr pregell cyfredol, felly mae angen i cadarnhau does dim unrhyw fel sydd ddim yn hollol angenrheidiol ar gyfer y pecyn na'r y cam nesaf yw i mewnbynnu y gorchymyn i gyhoeddi fel hyn. A dyna ni. Nawr, os ydyn yn dychwelyd i'r dudalen o'r eddyl, ac gan dateblu dudalen, Nawr mae gyda ni y strategaeth diweddiwyd. A nawr mae gyda ni yr gwybodaeth hefyd. A dyna ni i gyd ar gyfer nawr. Diolch yn fawr am eich gwylio am y fideo hwn. Dwi'n gobeithio ydych chi'n wedi mwynhau ac yn ei darganfod yn defnyddiol. Tan y tro nesaf, cadwch saff ac yn iach, a hwyl.